हाट वाली छिए ये गाग हाट वाली बाप रे बाप हाँ कथी लए हल्ला करै छियै दसैं में जे छै हम पूछे छै हुलकल जे फुरे छी सबके अंगना अंगना

दसमी के समय छे हेलो होश हवास में रहू नहीं तो टंसिना चल जा बड़ी गुणवान खतरा है छे आकर की बजत रहे छे यहाँ ने ना है से डाइन जोगिन बुझलिए ना जेहा ना सेहा फुरावत रहे छे आ बजत रहे छे बकत रहे छे की ए नहीं है जे डाइन जोगी नहीं नहीं है से डाइन जोगिन आब के जमाना में पहले जमाना में छे अखनी नहीं छे की कहै छै हम एक नंबरी हमर कन कनिया दस नंबरी कथी कहलियै ये मतलब ई कहलिए हमर कनिया लाखों में एक करोड़ों में एक ब्यूटीफुल हाँ अहिना अगर हमरा प्यार करैत रहबै तऽ हम कते खुश रहबै आ कतेक प्यार करब अहाँके

अहाँ कहै छी प्यार के बात ये अहाँ जे दिना एना माथा घुरू नहीं है हाँ कहू ना अहाँ जे दिना खाना नहीं खाए छे बाय गॉड हमरा ओहि दिना कहै छी मन नहीं नीक लागैए अरे भाई माइक का कनी एक दिन दबाइ तबाइ दियो बढ़िया से आगा ये ले ये सच में ये हम जब ना खाना नहीं खाई छी तब अहाँ के नीक नहीं लगे ये कहू त नीक सुन ना हाँ कहो आइ जे छै हाँ हाँ रामलाल के नीक से समझाबऽ पड़तै चलो ना कहबे तो अरे परेशान भए गेलै पूरा गाम के लोग आ तू तऽ बुझै नहि छी भरि दिन ताश खेलाइत रहै छी

ये अने सुनू ना हे बंद करू आ सुनू ने कथी कहै छै हाँ यहाँ जे अतेक प्यार वाला नीक सब बात बजैत रहै छै तऽ की कहब हमरा तऽ रहल नहि जाइत रहै छै यहाँ बिना कतौ चलि हेलो। जाइ छै तऽ ए सुन ना हाँ रामलाल के

हेलो हेलो कन्हैस का कहू कनकैस का कहू बता दियन ना हमरा इनकार करे छी भैया सजनी का हमरा सते करे छी भैया सजनी का हमरा

आब कोन उपाय करबै हम। लेकिन नामी दशमी छिए। फैर एबरी जे हमरा हुइस जेतै तँ फैर हमर ओहिना हमर देवा-देवी सभ खोखरैते रहतै हमरा। उपाय तँ कोनो हम जरूर करबै। लेकिन भैर गाम घुमलिए। सभकेँ केबाड़-फटक, दुआरि-बतना, फड़की-तड़की सभ लगाकऽ लोक सुति रहलै।

अंतिम में देखल जेतै अपन तऽ छै ने बेसी खोखरा लगतै ने तऽ अपन तऽ छै सोचि लेबै हम लेकिन नहि कतहु मिललै एकोटा भरल दसमी में कते बौएबै आब राति कऽ हम ओहू टोल गेलियै ओहि टोल गेलियै अपन भरि गाम गेलियै एकोटा नहि भेटै छै आब तऽ हमरा नींद नहि होइ छै छटपट्टी पकड़ि लेने छै आब हम कतऽ जाइए अन्तिममे तऽ अपन छै ने सोचऽ तऽ पड़तै नहि तऽ फेर हमरा ओहिना साल भरि खोखरते कते हम पाठी आ छागर दैत रहबै दवा देवी के बिक जायब ओहिमे हम कोनो उपाय तऽ जरूर करबै हम

लेकिन एकटा बात मानऽ पड़त। कथी? काल्हि निशां पूजा छै। निशां दऽ कऽ सुति रहू। भोरे उठबै। हँ। मंदिर जेबै दुनू परानी। अच्छा। आ सुनी ने, छौड़ा मांगि लेबै एबरिये दाबी। अच्छा, हेतै। खाली बड़ा समस्या अछि। छोड़ी दुईठा भागल जो हमरा तो कहे जो गड़गड़ वाली नींद नहीं जो कान में तो छोड़ी भागल तो यहाँ का नीने ना उड़ गल बीस लाख हाँ छो कनन के ने नीन उड़ते छे तो हर जोतवा ए छोड़ी का कमती में नहीं बेसी तो आन दुनियादारी में तो नहियो टाका पैसा लै छै लेकिन मिथिलाञ्चलमे बाबू बेगर टाकासँ आ बियाह ई जे कमेतियै तऽ अहाँके चिन्ता फिकिर रहतू नीचेमे से सुततियै लेकिन कमाइ लए तऽ जानै नहि छियै हर जोतै लए जानै छियै ओह पढ़ल लिखल रहबै तब ने कोनो फैक्टरी एक्टरीमे रखतै सीजनमे गहूमक सीजनमे जाइ छियै धानक सीजनमे जाइ छियै तऽ आब कथी करबै से कहू तऽ पहिने हँ अहाँ जीरिये काटैत रहै के सभ दिना पंजाबमे अच्छा ठीक छै अखनी सुकून से सुतू हमरा बड़ नींद लगल छै काम भरि दिना काम करै करै डाँर पीठी टूटल जाइए सुति रहू

की कह आब तो बारह नी सबद बजे छले राति आब समय गुजरल जाइ छै दुई बजे छै राति आ चारि बजेमे तऽ लोग उठि जेतै सब हमरा कयल फुसि भए जेतै आब कतहु भेटबे नहि करै छै आ एतऽ हमरा भीतरी खोखरै छै देवा देवी भरि साल कते पाठी कीन कऽ हम दैत रहबै दुइटा बेटा तऽ हमरा छेबे केलै ने एकटा फेकना छै नीक छै आ रामलाल जे ई बकलेलहा छै ने जाइ छियै एकरे पाचि देबै एकटा तऽ बचतै ने एकेटा ने जेता आब करबै की? उपाय कोन? नहि भेटला पर तऽ अपने बेटाकेँ खायल जाइत छै ने। अपने बेटाकेँ खेबै। तहूमे उतरे दक्षिणा सुतल छै, सपरि गेलै हमरा एबरी। बढ़िए जकाँ कऽ सपरलै। हँ। आब तू गेला। दुइटा छै कोनो निपुतर तऽ नहिए हेबै अहाँ कहबै हे एकटा तऽ छेबे कयल छै ने एकटा के तऽ हम खेबे करबै दुनिया के

हमरा तऽ नहि छै ओ फकरा नहि तोरा जका छै फकरा पढ़ै मने से तू फक कर देलही डनिया ही गए अपन बेटा के कम से कम छोड़ देती आय गए तोरा तऽ दुईटा बेटा छौ एकटा मर जेतो तऽ एकटा रहतो हमरा जे से मर जेतै तऽ हम कथी दोसर से दे के रहबै गए बुढ़िया तुम कुटी आय डनिया ही कही के ये उठलिया उठ

की भेलै देखू ने ओतऽ टांग में तेल लगलियै या हे देखू ने आ देखू हम उठानियै देखू ओतऽ टांग में तेल लगलियै हा देखू ये ओतऽ तल लगेना या हे ऐ, देखू पागल छी हमर में हमरे अथी करते क्या हवा देखू अखनी हा देखू हाथ में तेल लगले या ओतऽ देखू देखू हाथ में तेल लगले या

हेगे कुलदीप आया शिव कुमरा कहे छले तोहर में डाइन छै तऽ एकरा हम जे से बहुते फटकार लिए गे ना एकरा पुलिस तलिक पकड़ावे ले ले जात रहिए गे गे ना तब कहे छे डनियाही का जे आत्मा खोखरे छे

रोना बना मंदिर मस्जिद बौआ के या हमरा मांगने रही एतनो दया माया नहीं भेलो ना गे और समाज के लोग की कहते एकटा बात कहता रामलाल अपने बेटा के डाइन करे छै गेल ना ऐसा बढ़िया जगना जन्मल रहिए ना मुंह नहीं चोरा तू बहुत प्यार कर लिए हो हमरा आशीर्वादे हेत लेकिन ना जितना जन्मल रहिए वही दिना नून छटा के मार देती तो हम चल जेती लेकिन माँ हे जहिना लोकके बेटा तहिना अपन बेटा मुंह केहन धुआं जका करना छै करिया ही कर झुंगरी नै देखै छी डनिया ही गई डनिया ही कत जाइ छी हमर अखनी जे दुटा बेटी छै इतने इतने ओकरा कमा के के खियातो तोर बाऊ

मारि दे तैयो पूजा करबै कह गेल आब अपन आ एते निशी भाग राति छै हल्ला करबै जा का लोग गाम पर आ बुझते तऽ कहते देखा रामलाल के माय डाइन छै हमर अपने बेजती हेतै माय गे कहै छै बन के तेरे साया

कही समाज के अगाड़ी मे घाटी मानि ले मै चल कथी लेल नीलाम करै छी प्रतिष्ठा क कही समाज के अगाड़ी कुलदीपार का अगर उठ जेते रात के सुन जेते तो दरबार देना जेते ओकरा के पहले ये सब पक पक आल छै की था ओकरा ओकरा जानैत हेतै कि की हेतै कखन तो चल नहीं आवे धपचप में कहि ने समाज के अगाडि माफ कए मोह देतै। लगै छौ बाजैत मोह एगो काम कर नै हेलो अपन गुण के हटेबही ने तऽ घर से निकाल के चलि देबौ रे जतऽ मन हेतौ ततऽ रहिहे एहि घर मे नै तोरा रहऽ देबौ हम हे बास नै हुअ देबौ एक छिन नै छोड़ दे चल बुझलिए ई घर दुआर छोड़ दे एकरे चल चल अपना जेबै, एकरा निकालबै घर से ना ना चल कहै छियै हेलो अरे ना रामलाल अब नीक लगे छौ ना की बड़ी कुदे कुदे गावे छी लेला रे करेला रे कहे छे लोग दिल में ये जैसे से आग लगे छे तो सब कोई देखे छे लेकिन अपना दिल में जे आग लगे छे तो कोई नहीं देखे छे हमरा तोरा आरके एक फटकारके डाँटि कऽ हम बहुत गलती केलियै समाजसँ हमर माय निर्घिन भए गेलै आइ हमरे पाछे ले चलि आयल रहे हमर माय सुनना तोरा एक कान्ना खिलला से कुछ नहीं बोला छो

एहि समाज मे हमरा बुते जे गलती भेल हैत माफ कए देब। आइ दिन सँ ककरो बाल बच्चा ककरो धन माल पर हम नजरि नहि उठेबै। एहन काम नहि करबै। आइ सँ हम ई सब गुण हम जकरे सँ सिखलियै। माँ भगवती हम तकरे ई गुण हम आपस कए देबै नहि लोक बाल बच्चाके हम पीड़ेबै नहि दुख देबै नहि हमरा बाल बच्चाके दुख पीड़ा हेतै नमस्कार हेगे माय यानी या माता बहिन सबके धिया पुता जे छै से बहुते प्यारा है जे हिनका सबसे एक बेर माफी मांगले

सब कोई माफ कए दिअ आ हमरे जकाँ एहन काम कोई नहि करिह नहि तऽ हमरे सनके गति हेतौ एहि समाजमे मूड़ी उठा कऽ नहि ताकऽ सकबै नहि आब चलऽ सकबै हम सबको माफ कए देलियै तब तऽ छोड़ि देबै नहि तऽ हमरा एखन माफ पूरा कए काम दे। पुलिस प्रशासन इनका भेजबै जते हमर जते बाल बच्चा पर हम नजरि केने छलिऐ। एहि नजरिकेँ हमे दूर कए देबै, जरूर दूर कए देबै। सभ गुण हम आपस कए देबै। लेकिन एहन काम हमरे जकाँ कोइ नहि करत। बड़ दशा हमर बहुत गजन भए गेलै। ले चल। नमस्कार, हमरा माफ कए दिहऽ। हमराओ के जाइ छियै हम।